Wel, tra buoch chi yn y fyddin, lle i ble raethoch chi gyntaf felly? Yym yy yym oeddech chi wedi cyfarfod Hedd Wyn, yn ble oeddech chi gyfarfod Hedd Wyn? Wel, yn Wrecsam bore. Oedd o a finne mynd tro cynta yr un bore. Mae gilydd Erland. Efo'n gilydd. A fi o'n yng nghwmni'n gilydd bob dydd yn gwylio. Wel, gweld yn gilydd bob dydd, de. Ac mi lladdwyd o. Wel, te chwarter i bump. Ar yr unfed dydd ar ddeg ar hygien o'r ffenna. 1917.
Oeddech chi rwan yn mynd i'r fyddin, oeddech chi yn mynd i Wrecsam ac oedd Hedd Wyn yno, oedd? O'n i long cyrraedd draws fynydd a finne o lan uwchlyn rhywun bore yndi. Mm. Ia, dwi'n cofio heddiw sgidiau cochion gen o a cetyn ni geg. Tro cyntaf i mi weld o, gos sgidiau cochion amser hynny'n dipyn O'n nw'n gem bawb amser hynny ynde? Ia. A dych chi'n cofio fo yn siarad efo chi'r bore hwnnw? Wel na, ond uh, roedd fawr ers bod mo wedi ennill y gader yn Llan Uwchlyn ar Bala, y ddwy gader gyntaf gael o'r ioed, de. Ia. Mm.
Ac am faint buoch chi hefo fo fan ydi? Pryd oedd chi mynd i'r fyddin? Wel, diwedd 1916. A... Dwi am efo'n gilydd. Yn gweld yn gilydd bob dydd, de? Ie, yn lle oeddech chi wyau hefo fo? Wel, yn ei pres. Mm. Ie. Yeah.
A allech chi roi chdi bach i mi o, o, o, o, o'i hanes o pen oedd yn y fyddin, beth fyddech chi'n chi siarad dipyn efo'ch gilydd? O, byddai'n siarad llawer iawn. Mm. Uh, uh, mm. Diwedd Hedd Wyn, wyddoch chi, dodo i'm am filwr de, do'n i'm yn filwr fy hun, ond uh, pan bydden ni ar pared, stand at ease, efo reifl, o'r hen Sergeant Major yn gweud, tensiwn! O, wrach, oedd meddwl Hedd Wyn rhywle wyddoch chi, a Falle bod o'n gwneud i broddest at brychineb amser ni ynde, efo chi, o fel yn gysglyd yn, yn ei waith de. Doedd dim isio neb yn mor chestud bod o'n cael dim diddordeb yn y peth. Ond uh, a wedyn oedd Hedd Wyn yn cael yn aml iawn ar di ffolthers fi nos Am ryw dim byd ond am bod I'm up to the mark yn y Sage Amateur de. Mm. A dyna glwes i, glwes i lawer gwaith, come along, you're not on the bloody Welsh farm now, wake up, de. Mick Malens oedd enw'r Sage Amateur ni, os di o fyw. Ie. Yeah. Mm.
Ac be oedd adwaith Hedd Wyn i'r driniaeth honno, lle?
O, wel, da chi o lawer iawn o'n o'n i'n Cymru efo'n gilydd yn y cyfnod ni. Fechgyn a gweision ffermydd de, wyddoch chi. A wedyn, o rhaid chi chymryd i fel do hyn de. Mm. Yn cofio Hedd Wyn yn dweud rhywbeth am y fyddin, am y Y bobl oedd o'n gorfod gweithio danyn nhw? Na, alla i'm deud hynny, yndi. Oedd o'n dal dig?
Wel, oedd wrth reswm. Oedd chi cyfeiriad personol, de. Oedd pawb yn cofio fi. Rhyw officer bach go ifanc wedi cymryd yn ferbyn i ac uh, Ar fred yn ffletshyn oedden ni, rhyw draining mawr oedd o. Ond oedd o'n ffeindio rhywbeth arna i ar fred. Mae'n debyg bod ni mond wedi edrych ar ein gilydd. Wyddoch chi bod wedi cymryd i'w gasineb ata i. A wedyn o roi ar y defaulters fi nos, pan o'ch chi bod yn trainio'n galed trwy'r dydd. A Chymro oedd o, dwi'n siŵr, Tusa fo ddigon o ddyn i ddeud ni, ynde? A bron ag o'n i'n gweddio, fysa rhywbeth digwydd iddo fo neu fi, o chi'n licio cael eich diraddio, ynde? A wir, pan fysa ni'r lein, i ymyl y lein, o isio dau gompni wneud uh, daylight attack. Ac fel ein digwydd bod, doedd yng nghompni fi ddim ond mi oedd ond o'r officers volunteers i fod a mi ath o a ddoth o i'm yn ôl a, a fel ne fel o'ch chi'n gofyn am glywes i Hedd Wyn deud wel ddes i ddim byd am hwnnw ynde ond dyna o'n deimlad i o dda iawn gen i o'n dymuno o gael ladd o'n dymuno o gael lef ond de Ie.
Wedyn oedd um, Hedd Wyn, pan oedd o uh, yn y fyddin, be oedd i ddiddordeb mawr ar wahân i farddoni? O gyno fo rhyw ddiddordeb arbennig? Os o'n i'n meddwl dim, ynddi. O gyno ddim diddordeb mewn militariaeth, beth bynnag, ynddi. Mm. Dydwch chi, o'n i'n mynd ar y mysgatri yn Litherland. Wel, o'n i licio gwn rioed. Uh, o'n i'n cael rhyw bleser wrth ond dim ond pleser o ran saethu bord so hwnnw de, o mm. chi'n sylweddoli bod nhw'n disgwyl chi saethu dynion litr on de. Yeah.
Ac o'ch chi'n sôn, byddech chi am heddwyn uh, pobl yn dweud i fod o yn, yn yfed o lle yn drwm ac ati. Ond pen oedd o'n y fyddin, oedd o'n
Wel es i marwydd diod rioed ar herwyn de. Ddeuda chi beth oedd do'n i ddim yn... Wel, do'n i'm gwario am ddim byd no. Ac o, gen i rhyw chydig o bres o hyd. Ond llawer i dro glwes i herwyn yn gofyn mi dyw Sam, Sam oedd o'n galw i. Dyw Sam, ti'n methu swll a nos Wener A dyna fo, swllt i Edwyn aml iawn. O, byth meddwl amdanyn nhw wedyn. Ond oedden ni'n cael dim ond tana y de, fel o'n nhw'n dweud, di. Mm. Mm.
Felly oedd, o'ch chi'n sôn, dydych chi am Heddwyn, yn anfon arian, anfon pres Adre i'w fam.
Ie, wel, mae'n debyg i fod ond de, wyddoch chi. Ond ydwch chi neu o'r cyflog o'n i'n gael os ydych chi'n cael prin glasiad o gwrwn. Mm. De. Mm.
Oedd uh, Hedd Wyn rwan yn... Uh, o gynnal fo rhyw ddywediadau arbennig lle ydych chi'n gofio fo pan oedd o'n siarad oedd o'n no ffraeth yn dod? O, oedd, oedd. O' 'na lawer o hwyl i ga'l wyddoch chi. Hmm. Yr hen hel o'n i'n alw fo. Hmm. Ia'r hen hel. Hmm.
Fyddech chi'n yy yn tynnu'ch coes at gilydd pe- o' gynno fo gariad yy?
Na o's gen i'm lawer o go am wn i ynde? Ie.
Do'n i'm yn sôn llawer am gariadon yn fan 'ny. Nagych chi?
Oeddech chi'n cael chdi bach o amser i chi'ch hunain felly? Na,
chydig iawn. No, na lefydd rhyfedd yn Ffrainc mae'n wir, de. Mm. Yn cofio fi pan o'n i'n y camp yn Litherland, o'n e fachgen o'r bala efo fi, Tom Pentre, mae wedi gladdu yn Blismon. Fachgen mawr cry, ac o'n i'n pasio tu tafarn, O yn ymyl y camp, Seaforth. A ti di mewn i fan hyn, bydde Twm o'n i'n alw o. Ti di mewn, na, ddau mi mewn fi na. A ti di gweld nhw fan o. A mi es i mewn hefo fo. A dyna oedd nhw, merched fwyaf, merched Seaforth, a'i gwir nhw'n Ffrainc, mae'n debyg ynddi. A tu allan i'r tu tafarn, Tŵr o hen blant bach. Heb ddim sane na sgidia am ei thraed. A wedyn bore dranwedd, o'r hyn i'n dwad yn fflyd i'r camp at y cwcs. A o'n nhw'n bita parion tatws, dych chi'n gweld. Wrth i Cook wneud cinio ynde? Wel, dyna oedd byd amser 'ny a yym pame' nhw'n dafarn nos de. Glywsoch chi Hedd Wyn yn dweud rhywbeth am yy y bywyd yma? Wel do wrth reswm. Oedd e o'n edrych yn beth rhyfedd iawn i ni fechgyn y wlad yndoedd o wyddoch chi bechgyn yn gwybod fawr am fywyd tre. Hmm.
Yn chware rhyw odne chi gyda'r nos wan mae'n debyg yy rhyw fath o chwaraeon noeth? I chdi fyrru'ch hunen fel milwyr? O dim byd neill- neillduol ne? Hmm. Nag oedd.
Glywsoch chi o'n dweud rhyw yy rigwm wrthoch chi ar wahân i mae gennych chi... O dwi'n cofio. ...amser yy yy d- d- be' odd diwrnod be' odd o farw ond ar wahân i hynny. Ia.
Dwi'n cofio bod yy ni mewn lle o'r enw Fletchyn. Ddim mhell o Ypres. Trenio roedden ni. Yn cofio'n dda oedd... O'n i'n trenio trwy gaeaid mawr, trwy ganol o. A... A wedyn, dwi'n cofio bod ni... Wel, tro cyntaf es i i Fletchyn, uh, o'n i wedi mynd yn llai. A wyddwn i'n bod fath beth allai yn Ffrainc. A reportio'n sic, meddwl bod frech goch arna i. Ar fore di syl. A doctor yn dweud wrth rhyw officer oedd efo ni fel, o, Give him some ointment. Rhywbeth, a dyna fo. A wedyn ges late duty. Fynd ar hyd y pentre hel papur. Trwy mod i'n sic, yn sic a ddim yn sic iawn. a be welwn ni allan ar yw gau o'n tŵr o sobiars. Wedi tynnu crysau a phob peth. A fi ges edrych be o'n nhw'n wneud. Erbyn ni, sia, Tynnu llai o'i croser oedd enw. Ydych chi? A, a mi eisiau neu y bini o'n i'n llai byw yn di. Ac a just yr un man, rhywun amser, o heddwy'n digwydd pasio ag o'n i a rhyw fachgen arall o lan uwchlyn. Net bach y llys. O, cyd oes i a fi'n rysgol yn gwylio. Ac yn sgwennu llythyrau oedd enni, a dyn ei heddwyn sefyll wrth yn penne ni. A dyn nhw'n dechrau gwneud barddoni sydd oedd hi'n cychwyn hefyd. Rhyw noson. Rhyw noson. Rhywbeth ole llian ond mae'r... Roedd dau o foes tan uwchlyn yn sgwennu gorau glas. Llythyrau yw cariadon a'n fonau'r ddau ynghyd. Ac enw un o Seimon, ac enw'r llall Ned Bach. Ac roedd neb ennill arall o honno yn well lawer. Does yn un ôl yn wyn yn byd rhyw ddwrnod yn de. Ac uh, maen nhw'n seren y bala yn y cyfnod yny. Ond e fachgen yn bala yn dweud wrtha Iesu chydig o lynyddoedd nôl, Bo ti geno fo. A mae o wedi gladdu erni neu swn i'n licio cael un. Ac uh, gwahanol iawn fi oedd i. Gyson i'n dau ddwad adre. A fo i hun ddim, de. Mm. Yeah. Dwedwch y, y, y, y pennill eto, rydych chi'n gofio Dwi ddim yn siŵr di llinell gyda rhyw noson. Ond lliw dydd oedd hi, dwi'n cofio hynny heddiw, ne? O le lliar roedd dau o oes llan Uwch ben y dolydd glas. Uwch ben y dolydd gras, bras. Roedd dau o oes llan uwchlyn yn sgwennu gorau glas. Llythyrau yw cariadon, anfonai'r ddau ynghyd, mae'n debyg. Yn iach, dwi'n meddwl. Yn iach.
Ac enw un o Seimon, ac enw llall Ned bach ac yy anfones i nhw adre i i'n rhieni meddwl bod o ryw gysur enw a be' ddaru hen greaduriaid mi roeddon nhw'n seren y bala dach chi'n gweld wedyn ma' nhw ar brint a ma'n ame gen i braidd bod na ddim byd mewn print wedi Hedd Wyn wneud ar ôl hynny, ynddi.
Mm. A sawl no. pennill oedd? Dwy.
Na chi.
Dwy wyth i nes, de. Ie. Ie. Ie. A oedd Ned bach y llys, Ned, beth oedd enw fo? Wel deud y gwir wrthoch chi fel roedden ni'n de. Ie. Uh, mae wedi marw lawr rhywle i gyfeiriad y South. Mm.
Chi'n cofio pa ddwrnod oedd i pen ar eo sgrifennu'r uh, uh, y ddau bennill? Wel, sa'n deud blaw Roedd hi... Oedd ddim amser mawr iawn cyn iddo gael ei ladd, de. Mm.
Nath o'r uh, penillion... Uh, faint o amser oedd i gymryd i wneud y penillion? O, dim ond... Dda i am smocio hanner i getyn. Oedd o fel sôn... Fel sôn siarad efo chi wrth i gwneud nhw. Roedd hi. Oedd o'n sefyll i feddwl ddim. Mm. Pa amser o'r dydd oedd hi? Roedd hi...
Roedd ddigon golew, dwi'n cofio ma' ryw hen gae bach oedden ni. Hmm. Ie.
A wedyn mi fiodd y heddwyn farw mewn rhyw faint. Swn i'n deud uh, sefnos dair wsos. Mm. Yeah. Dydd ola o'r ffenna, dych chi'n gweld, diwrnod cyntaf brwydr fwyaf, bydd o'n byd marioed, mae'n debyg. Brwydr Passchendaele. Yy, o'n i'n mynd drosodd hanner awr wedi pedwar, o'n i'n cychwyn dros Canal Bank yn Ypres. Ac yy, mi lladdwyd o ar hanner pilcem. Ac mae yna lawer iawn wedi Clywed, dwi wedi clywed llawer yn sôn bod nhw hefo hedd wyn a fel hyn ac fel arall. Uh, Wel, o'n i hefo fel bachgen o lan uwchlyn, a fynte o draws fynydd, ac uh, mi gweles o'n syrthio, ac mi alla ddeud mae nos cap shell yn ei fol, lladdodd o. Ydych chi? O'ch chi'n... O'ch chi'n medru gwybod hynny o... Os o'ch chi'n sefyll efo fo ma'n wir, o' raid chi ddal i fynd de. Ie. A pryd welsoch chi o ola hynny 'di siarad efo fo? O ma'n anodd i mi ddeud alle mod i'n siarad efo'r bore ynny ynde. Hmm. Hmm. Achos trwy bod ni'n trwy mod i'n weld o yn cael ei ladd, o raid mod i'n agos iddo. A dwi'n cofio'r peth mor dda bod gennon ni officer yn Leidion i fyny, Newman, o enw o, Lieutenant Newman. Ac oedd hwnnw'n mynd o'n, o'n, o'n mlaen i, a weles o'n disgyn ar ei luniau ac yn cydio mewn Dwy ddwrned o faw, ynde, efo do yno mewn pridd yno, wyddoch chi, oedd lle wedi falu bob man, ynde. Yn marw roedd o wrth reswm, ynde. Ia.
A welsoch chi wedyn? Be welsoch chi wedyn, felly? Wel, mi gymson i'n objectif, ar dop Pilgiem. Oedd railwê yn rhedeg fyny efo'n ochr ni hen railwê wrth reswm am dre Langemark. Oedd ni'n nelu a'n objectif ni oedd rhyw hen gae mawr a tri pillbox yn ei flaen o. Tai wedi smentio i fyny o'r hini fyddwch chi gen y Germans. A dwi'n cofio bod ni'n adfansio fyny efo'r lein A Doug the Nature Mansion yn dod dros rhyw ochr arall i'r lein. Goneg Cyrnol Norman efo ni, dwi'n gofio'n iawn gweddi, shoot, shoot, shoot the buggers. Erbynu prisoners o'r un ni. Oedd y Welsh Guards ochr draw i'r lein wedi anfansio o'n blaenau ni o chi. A wedyn prisoners nhw'n dan nôl. A ni'n e'n sydyn nhw, mae Germans yn atacio ni oedden nhw. Ie. Yeah. Mm. Wel, dwi'n yn gwybod. Ac wedyn, um, o chi'n sôn am uh, eich, eich swyddog chi wedi cael ei ladd. Newman, ie. Yeah.
Newman. Mewn faint amser wedyn y gwelsoch chi Hedd Wyn yn disgyn? Wel, yr un amser yn union, da llaim deud wrthoch chi pryn a chynt Nac wedyn. Ie. Tua naw te gloch oedd hi, yn y prynhawn oedd hi? O nage, oedd hi, fyswn i'n deud, gwarter i bump i bump yn bore. Yn y bore?
Ie. Na chi.
Dech, cychwyn rhadac, dych chi'n gweld i. Mm. Um,
beth wnaethoch chi, o chi'n gallu gwneud rhywbeth wedi chi weld Hedd Wyn yn... O, dim o gwbl. Na, Ond be'r stretcher bearers. Mae'n debyg yn dod fyny tu nôl ni, dych chi'n gweld di. Ond e, ond eim, ond os ydych yn torri'r rheolau mewn ffordd, os ydych chi'n mynd i helpu, yn wedi glwyddo, pan mwch chi mewn atac, busnes chi o dal i fynd, de.
Sut ydych chi'n teimlo pan welsoch chi'ch cyfaill yn disgyn? Wel, dyda chi'n union.
Uh, Dweud y gwir wrthoch chi, oedd o yn amser i chi gyd yn deimlo, dim rhyw ffordd, am y reswm, wydde chi'n na mewn dwylath fysa chi te, rhywbeth am ond e.
Ond wedyn er i chi, o chi'n timlo colled fawr. Oedd o'n i'n dod allan, fi o'n i mewn am wsnos. A do'n ni dod allan ar fore di syl. Uh, deigen o'n o'n i. Allan o'r compni ni beth bynnag yn de. Allan o gan taner wrach yn de, neu, neu chwaneg. Uh, A Doctor Day o Lunden oedd yn mynd â ni allan o'r office os ni wedi mynd i gyd. Doctor y batalion o division de. Fo'n lidio ni allan. Chos a sech chi'n gwybod o lle wedi gwe newid mewn wsnos, ddech chi'n Ond y trwbl oedd, fethodd gynnau mawr ni a dod fyny a'n holau ni. Mi ddoth yn law ddeg o gloch y bore a mi ath y llên slutsh a sen ein ceffyl ddod. Mm. A wedyn mi ath y... Mi barodd y frwydr neu dri mis a mi laddwyd cefnder i mi dau bach oedd o'n fab i frawd i'n haf. o fachgen fel Ewyg a glwes fachgen o'n i'n ymweld â cwarod ysgolion ar ôl do- flwyddyn ar ôl dod adre ac o'n i mewn tu capel Llwyn Einion yn cael te ac oedd John Williams o enw'r bachgen dyn o'n i'n mynd i o fyw ac uh, Oedd o'n deud bod o'n yr un post a cafodd dei bach i ladd. Gath i glwyfo fel se heddiw, yn i lygad rhyw chydig. Mi ath allan o'r lein, a ath i'r lein yn ôl i'r un man union a lle oedd wedi cael ei glwyfo, o'n nhw'n wedi symud ymlaen. Ac yn ystod y nos, nosoni, sgynno nos iawn, A mi chwythodd ddwy goes o ffwr yn y bôn. Y bachgen tu capel llwy'n union o'n deud wrtha i, a mi farwodd o'n deud i bader yn Gymraeg. Ie. Ia, wedyn, dyna fo, yndi. Um, Mae'r hanes yma sydd ydych chi wedi ddweud am Hedd Wyn rwan, yn y dwi'n hynod o ddiolchgar i chi am... Uh, mae'n beth anodd i chi wneud, ond ydych chi wedi wneud o'n dda. Dych chi'n cofio Hedd Wyn yn cyfansoddi rywbwt o gân neu rigwm ar ryw adeg arall heblaw yr amser yma? Na, alla i'm.
Ddim cofio ond e. Mm. A Ond e, ond e, sôn am Hedd Wyn, pwy bynnag sy'n fyw yn cofio, dwi'n gwybod pan allan uwchlyn ar bala oedd o'n ennill y gader, ynde? Ond yy ar ôl gweiddi am i ffug enw godi ar ei draed, dyn ei Hedd Wyn yn codi, a dyna ryw ddynes tu nôl o. Iste lawr yn bachgen i mi weld rhywbeth fydde i. Mae hon eigon gwir, ond dwi'm yn gwybod p'un a'n llan uwchlyn ar bala oedd un de. Ie. Ie. Dwi'n wedi clywed hynna o'r blaen diddorol. O ie. Mm.
O, dwi wedi chlywed ti lawer o ddeweithiau yn de, a da sa'n dweud mod i'n chofio yn bersonol de. Ie.